Il-Vanġelu tal-lum magħżul b'mod l-iżjed xieraq u providenzjali għall-festa solenni ta' Sidna Ġesù Kristu, Sultan tal-ħolqien kollu, dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna. Ifakkarna fi xena li aħna nafuha ħafna, niċċelebrawha fil-Ġimgħa l-Kbira ta' kull sena b'mod l-iżjed solenni. U f'din ix-xena hemm diversi kategoriji ta' nies. L-ewwel li ma jsemmi Luqa l-Evanġelista fil-Kapitlu 23 huwa l-poplu. U jgħid, Wara li sallbu lil Ġesù, il-poplu waqaf hemm iħares. Isemmi wkoll il-kapijiet, is-suldati, il-kriminali li issallbu ma' Ġesù. Imma l-protagonista vera jibqa' Ġesù innifsu. Il-mistoqsija li rridu nagħmlu jiena u inti u aħna bħala Knisja f'Malta llejla Hija mistoqsija li jgħallmuna l-qaddisin kull meta jimmeditaw xi paġna mill-Vanġelu. Iqisu ftit il-protagonisti tal-paġna u jgħidu jiena. Liema atteġġjament se nieħu quddiem dal-avveniment? Liema sentimenti se jqanqal il-Mulej fil-qalb tiegħi? Il-poplu waqaf hemm iħares. X'inhija din il-ħarsa tal-poplu lejn Ġesù imsallab waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku bih? Tista' tkun ħarsa ta' min iħossu kompliċi. Ftit qabel, Pilatu kien poġġa għażla quddiem il-poplu, 'Il min tridu li nsalva? 'Il Ġesù ta' Nazaret jew 'il Barabba? Kien referendum dak, u għażlu lil Barabba. Tista' tkun ħarsa ta' poplu li huwa maħkum mill-biża'. Ittamaw f'leader li jkun il-messija politiku u ara fiex wasal. Imsallab bħal kriminal. U allura hemm il-biża' mill-poter, kemm reliġjuż u kemm politiku, li lil Ġesù kkundannah. Wara kollox, il-kapijiet talbu lil Pilatu, Aħna m'għandniex il-qawwa li noqtluh, inti tikkundannah għall-mewt. U l-poplu iħares u jara din it-traġedja ta' abbuż ta' poter u ta' inġustizzja. Il-poplu waqaf hemm iħares. Jista' jkun li din il-ħarsa hija ħarsa ta' min jgħid, Mhux aħjar nitbiegħdu ftit minn dan il-falliment totali? Aħna konna nittamaw fih, imma ma rnexxielniex. Aħna wkoll ta' fil-Ġimgħa l-Kbira huma u għaddejjin l-istatwi li tant inqimu inħarsu. Illum irridu mill-ħarsa ngħaddu għall-proponiment. Il-fidi tagħna mhijiex fidi tal-vwajjer, ta' dak li jħares biss, ta' dak li, skont l-istaġun, Issa ġej il-Milied, nibdew inżejnu t-toroq tagħna, nifirħu, kultant anqas inkunu nafu eżattament għaliex qegħdin nifirħu. Għax jekk il-Milied tneħħilu l-Mulej Ġesù, x'jibqagħlu? Sokor u tbaħħrit u nfiq. U hekk ukoll l-Għid. Tant hu hekk li aħna ħloqna biex inħarsu u ma narawx, ħloqna personaġġi mitiċi. li minflok jgħinuna naslu lejn Ġesù kultant ibegħduna, qed ngħid Father Christmas jien. Addirittura issa għandha l-mara tiegħu Merry Christmas ukoll. Jew inkella l-Easter Bunny. Huma kollha affarijiet li anke lit-tfal tagħna nimlewlhom rashom bihom dawn.

Illum irridu nitolbu l-ħniena tal-Mulej biex il-ħarsa tagħna tkun ħarsa iżjed profonda, ħarsa li timpenjana, ħarsa li tqanqal il-qalb. Il-kapijiet, is-suldati, u wieħed mill-kriminali, lil Ġesù ttentawh jinżel minn fuq is-salib. Salva lil oħrajn, ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta' Alla, jgħidu l-kapijiet reliġjużi. Is-suldati bdew jgħadduh biż-żmien. Resqu lejh, newlulu nbid qares, u qalulu, Jekk int is-sultan tal-Lhud, salva lilek innifsek. Iż-żewġ tentazzjonijiet iħarsu lejn Ġesù b'mod differenti. Il-kapijiet tal-Lhud isemmu li huwa l-Messija. Is-suldati, ir-rappreżentanti tal-poter tal-istat, ħakkiem, ruman, jgħidulu inti sultan. Imma t-tnejn qed jgħidulu biex jinżel minn hemm. Biex isalva lilu nnifsu. Anke fuq rasu. Il-kundanna kienet dan huwa s-sultan tal-Lhud. Bniedem imsallab itturufnat, għeri. Bħalma qal il-Papa dalgħodu fl-omelija stupenda li għamel f'San Pietru, La kellu mant ta' re għax kien għeri, il-kuruna tiegħu kienet tax-xewk, tawh qasba minflok ix-xettru u qatluh. Wieħed mill-ħatjin beda jgħajru Għandu l-istess kundanna, imma għandu l-enerġija jgħajjar lil sieħbu kkundannat, Int m'intix il-Messija. Salva lilek innifsek u lilna. Jekk jogħġbok tinżilx waħdek, ninżlu aħna miegħek ukoll minn fuq is-salib. Imma hemm ukoll il-kriminal l-ieħor. Anqas minn Alla int ma tibża'? Int li qiegħed taħt l-istess kundanna. Tagħna hija ġusta tassew. Għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta' kulma għamilna. Imma dan m'għamel xejn ħażin. U l-ikkundannat isir l-imħallef ġust ta' Ġesù. Dan ir-raġel ikkundannat mal-Mulej jesprimi l-ġudizzju rett. Dan m'għamel xejn ħażin. U b'umiltà kbira jfakkarni anke fil-pubblikan li jsemmi Ġesù fil-parabbola biex jurina min hu ġġustifikat verament, jammetti li l-kundanna tiegħu kienet ġusta. tagħna hija ġusta tassew jgħid, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta' kulma għamilna. Imma dan ma għamel xejn ħażin. U din l-istorja tal-aħħar tliet tentazzjonijiet ta' Ġesù tispiċċa b'att ta' fidi kbira. U dan li kkundannat li jsir l-imħallef ġust li jgħid il-verità, idur lejn il-Mulej, u la jgħidlu Messija, u la jgħidlu Sultan, Isejjaħlu b'ismu. Ġesù, li tfisser Alla jsalva. Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek. U allura dan l-Imħallef issa jsir ukoll mhux biss l-avukat imma x-xandar tal-Mulej. Għaliex minn fuq is-salib tiegħu, hu u jħares lil Ġesù kroċefiss, jiddikjara li Ġesù għandu Saltna. U jiddikjara wkoll li jixtieq li jiftakar fih. Il-Papa dalgħodu tkellem fuq il-memorja ta' Alla. Il-memorja li tinsa id-dnub u l-unika ħaġa li tiftakar huwa min inti, min jien. Għal Alla mhux importanti x'għamilt, għax dak jitħassar, id-dnub tiegħek, imma huwa importanti inti. Dak li jiftakar Alla, min int, minn xiex għaddejt, min forsi ġagħlek tkun dgħajjef, Għax aħna ħafna drabi qas aħna kapaċi nifhmu lilna nfusna. Aħseb wara nifhmu x'ġara mingħalina. Ftakar fija. Agħmel sew ma qallux ftakar x'għamilt jew ftakar li ddefendejtek. Ovvjament ma qallux ftakar fil-ħmerijiet li għamilt li wassluni hawn. Allu sew, ftakar fija. Għax il-Mulej mhux accountant, bir-rispett kollu lejn il-kategorija, eh, neċessarja, li joqgħod jgħid mela plus u minus, jaħasra għal sekli sħaħ aħna ippruvajna nikkontrollaw il-grazzja, niftħu l-ledger u ngħidu da plus u da minus. Ftakar fija. Meta tidħol fis-Saltna tiegħek. U Ġesù x'jgħidlu? Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi. Xi darba tkunu Londra morru il-Victoria and Albert Museum, ħa nagħmel naqra riklam, eh? Għax anke dil-quddiesa bit-trqegħid tal-prodotti jgħidulha hu. Bir-riklam. Xi darba morru l-Victoria and Albert Museum, dħul b'xejn. U morru fittxu is-sezzjoni. fejn hemm l-arti Taljana tar-Rinaxximent, qed ngħidu ta' seba' mitt sena ilu, thirteen hundreds. Hemm sala mhix, somma, kbira daqs il-katidral għax hemmhekk kollox enormi, u hemm bust ta' Ġesù, U Ġesù x'inhu jagħmel? Dan il-bust tat-terrakotta tal-1200, anzi, minn Firenze. Ġesù idejh qegħdin jiftħu beraħ il-kustat tiegħu minn fut. jiftħu beraħ. Jiena meta mort inżur il-morda dal-aħħar u mbagħad kelli nofs ta' nhar għalija hekk u mort u niltaqa' ma' din l-iskultura u laqtitni. U qed tara Ġesù li b'idejh stess jiftaħ il-ġerħa tal-kustat tiegħu. Għax dak huwa l-bieb tal-ħniena li ma jingħalaq qatt. Il-qalb ħanina ta' Ġesù, li aħna naraw minn dak il-bieb il-kustat minfud tiegħu, Hija dejjem lesta li tilqagħna. Il-qalb ta' ħlewwa u ta' umiltà. Għaliex dak il-bieb ma jingħalaq qatt. L-idejn ippjagati ta' Ġesù anzi jwessgħu l-kustat trafitt tiegħu, il-kustat minfud tiegħu. biex aħna ilkoll kemm aħna nidħlu minn dak il-bieb tal-ħniena. U fl-impenji ta' djoċesi aħna u niltaqgħu tradizzjonalment fi Kristu Re. Il-bieb tal-qalb tagħna jrid ikun miftuħ għal kulħadd, anke meta dan ifisser skumdità. Anke me dan ifisser li l-memorja tiegħi iżjed milli tiftakar għandha bżonn tinsa. Kemm hemm bżonn aħna naħfru lil xulxin Billi niftakru fil-persuna u ninsew dak kollu li jweġġagħna, dak kollu li fixkilna. Naf li diffiċli. Imma meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd li kiddek, ftakar Fil-kelma tal-Ħalliel it-Tajjeb, lil Ġesù ma qallux ftakar x'għamilt, Sinjur. Qallu ftakar fija. Ftakar fija. Nirringrazzjaw il-Mulej ta' dan id-don li tana permezz tal-Papa Franġisku din is-sena li fakkritna f'dak li hu tassew essenzjali. Aħna rċivejna ħafna ħniena u allura għandna stedina biex inħobbu ħafna. It-talba tiegħi għalina bħala poplu ta' din id-djoċesi hija li meta nieqfu u nħarsu lejn Ġesù kroċifiss, ma jkunx bil-biża', jew għax intimidati jew indifferenti, imma l-ħarsa tagħna fuqu tkun ħarsa li timpenjana biex nagħmlu bħalu, għani fil-ħniena u l-iben tal-Missier, li huwa r-ras tal-ġisem li hu l-Knisja, hu li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Bih, b'Ġesù Kristu, Alla jerġa' jħabbeb kollox miegħu bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, u hekk iġib is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.